Cun kan ram caah lung a fahmi hi zakhat ah sawmkua kan si lo ahcun kan ram kan der kho lai lo. Zakhat ah sawmkua hi a simpinnak paoh i um i um sawh nun sawh ding si ko cu kan ti ahcun kan ram kan miphun Pathian nih thlaw kan chuah hnawhmi zong hi man ngei ti lai lo. a dirkamtu kan si lai lo tahchunnak ka chim bangin kan nu kan pa kha poi lo e nu ei pa ei zong nih ro thaw kan pe ko cu ti mi lungput kan ngei ahcun hringtu nu le pa philmi kan si te lai Bible nih a pe mi pawl chawva thawh mi pawl vialte nih hin ramdam ni hei phan u si lo anmah pawl bia chim ter loin bia thiam mi pawl khi state cungah bia an chim ti lai ti hi ka lung a fak cie ka share rem lo ce CDM tuah ka duh ko nain no ma tin kan si ca tiah CDM a tuahmi nakin a tuah lomi bia kha zang fak deuh si caan zong ka a chuak sual lai ti ka phang cu lio caan ah mipi zong nih hin bia thiammi ah kan i chuang hoi lai bitak ah kan i chuang lai lo mam tuk dir mun kan si lai ding hi ka phang ngai mipi kan fim hau kan i bitak hau nihin ni ah dothlennak ah kan i tel dih hau e timi te kha dothlennak he pehtlai in nihin ni ah thutnak le chawva le hlawh le timi ah buai loin nunnak a pemi kan fa kan nau le vialte upatnak he pehtlai in ka thinlung ah chuak ngai caah cu cu ka chim ta hmasa duhmi si kan dihlak te kan i tel hau ni ni kha nihin ni ah chim ka duh ngai Cun a pahnihnak ah cun khoika an um zongah Hakha Thlantlang, Falam, Tidim Tunzang, Laitlang khuapi vialte peng le tlang vialte nih me kan sanh lo ding khi cu a fiang ko. Asinain me sanhnak kong ka vun chimh ta lai. Ralkap nih me a kan sanh ko timi kha a duh paoh in tuah ti lai ti cu a fiang. A si khawh hrat ahcun a si khawh hrat ahcun tlaihhrem nan tong lo ahcun Rangoon Mandalay nan um zong ah me rak thla hrim hlah hrial khawhnak lam te kha rak i zuam cio law Laimi nih mah zat me an thlak e timi an thlak lo e timi bia nih khin kan miphun limham a petu si seh ti ka duh ngai teinak cu a si lem lai lo mino hlaitlaknak cu si lem lai lo sinain laimi dothlennak kan ṭanh a dik lomi kan ṭanh lo timi dirhmun kha men na thlak lomi te nih bia a chim khawh ko bia na thiam a hau lo meithal na put a hau lo asinain A dik lomi thil tuah ahcun ee a pakhatnak ah Pathian zong nih a duh lo i pahnihnak ah kan miphun zong nih a duh lo timi kha nan nun ah langhter kho law tiah Kawlram chung i kazakip um meṭheh khomi Lai miphun pawl nih hin hrial khawh nak lam te um ahcun rak hrial dih u hrial cu micheu tampi cu nan duh ko lai ti khi ka zumh cia kan zumhnak kan bochan hna asinain a foinak in rak um hlau ti ka duh a pathumnak ah her ahcun hrawh ko u hrawh ko u cu belte ah hrawh hlan ah kap hnih hnatlaknak ubadi ṭhekang ubadi nan duhmi rak chim dih kan soi lai timi kha kan kal dan se kan kal dan se Cutikah cucu zeitluk in dah fonh kan duh timi kanmah leikap i kan pa le pawl i an duhnak kha ka langhtermi si. Na thau na set mah tluk kan sunloihmi kan thinlung kek kuai in kan pommi peng le tlangmah vialte kommi pi tiang dakaw nan duh le a thar soi ko ti tiang kan zulh nai ngai ye tama ram sernak ah hin a che khang ubade hrawh se ko se nan duh mi te kan soi lai timi hi a dongnak da ko se cu tiang khi kom kan duh nak kha kan langter duh mi se e tlang a kan tlak to hi mizo se mizoram men a phoi si pol mo unji chau tele cu sitika A sin a pe lo tikah kaphnih cungah anmah hi zeitluk in a pressure an ngei khawh. Kaphnih cungah zeitluk in a pressure an ngei khawh kan zoh tikah zeitluk in a kan upat khawh kan zulh lo tikah kha rau u ti sisi le in pathum kan thlah zong a zapi IOC pakhat kan thlah zong a zapi IOC amen kan si dih tiah kan tina anmah lei khi pahlei sari an ra zong ah kan tling lo an ti pariat an ra zong kan tling lo an te cu myo ne ata tang an ti tika ni hin ni tiang he a nan ma le ni kulesri kan ma le ni kulesri kan thla lai tia asu an tuin thla e kan ni kan ni ready an ma len thla kholo a tling lo an te thla chu thla mi zong an um ve ko an tling lo chu bantuk asit tika a akap kip lei en kan ma ni fonh khawhnak ding hi kan zulh tuk hna. Uh, a simpi khawhnak ding hi tang kan dor tuk ko. Lairam a dam ahcun zak kanmah timi i tlaih ding selo timi te hi Pathian zangfahnak in sisi nih hin kan i timtuah tlamtling lo. Nihin ni tiang a kal kho rih lo. Fon cu kan i fon lai. Duhnak um ahcun aa fon lai. kan van that ahcun tuan sa ko lai kan van chiat sual si le tlai deuh si lai sinain maka in langhter ka duh mi cu mizo ni tlang kan tlak tikah mizo hi kan cungah cutluk in pressure fak tuk ngei lo an hmai kan upat hna kan zah hna nai cun kan kalpi dan te ah khin NGO pawl an riantuan ning meeting kan zoh ahcun tlamtling lo mi te zong um sanit ciah mu systematically sinak ding hi conflict dialogue kalpi dan, zapi aw-an, a ningcang timi te kha chambaunak te zong siselaw cu chambaunak kha biapi si loin Mizoram nih hin full in kanmah power ngei deuh rua lo kan tlamtling lo tikah pressure kan pe kho lo ti kan hmuh tikah nizan ah cabinet meeting kan ngei le Unji Cho nih a so tuin le a so tuin ti cu laphak ti dora i ceih ciami bia paw kha sa ko. Laimi i remnak ding cahin Laimi phun nih hin mipi nih hin nawl ngeih sehlaw mipi nih theih sehlaw cu mipi theihnak kha CBCC nih kan al kho lai lo timi idea kan lung a chuak. Cucaah cun CB le CC in cun kan kal duh dan aa lo lo ca kan i al ṭhan hoi lai. kan ni lo hoi lai lo cucaah cun kan karlak ah tat party hi mizo si ti hla seh adang si ti hla seh timi kan ruah kan mipi si seh law ke lei or lei um loin lairam adamnak chin ram adamnak azaumi pasta te mo ramdang um mo CSO mo falam tidimi upat hmaizami pol hakha thantlang matupi hmaizami pol tat party kha phuah in anmah nih mipi zapi telmi aiawh in transparency ngeih takin rak kan kalpi seh law an kalpi ning hi mipi nih an nifa in theih seh law kan bia hi nifa in theih seh law kan tlamtling lonak hi mipi nih theih seh law mipi pressure in mipi nih nan si deuh ti lo hi tiah CC kan si let CC CB kan si let CC mipi tu hi biachah tu ah chiah kho si law mipi hnatlak mi mipi nih duhpi mi tat party hi form si law timi kha nizan kha cabinet ah hi aso hi khongsi ah kalpi si law ti kan i tim tuah mi si cukar lak te ah biathar pakhat te unji cho nih akan chuah pi piak mi cu NUG le KIA zong nih hi hna rem ding ah khua ka khan lai kan rel lai ti si tikah hihi kan i pehtlaimi kan upatmi phuai pawl an si caah a lenglei in anmah hi an timtuah ning tein tlam rak tling ve selaw kanmah nih ti kan timtuahmi hi CB lei nih an hna tla ve selaw kanmah mipi chung i upatmi vialte tel ok thami vialte kha tat party si seh law cu kan i ceih tikah a tlangpi bia chim ding chim lo ding thinhunnak bia liamcia bia chim ti lo ding kal lai ding ah zeiti timi a chellet pawl kha ngu le bang rak kan chia piak selaw structure frame rak kan duat piak hna selaw cu an kalpi ning bak kha lairam chinram kan dot ahcun e um ti kho selaw mipi nih kan theihpi di selaw Cu tikah hin uh, i fonhnak lam hi a dang lei a leng lei thazaang si loin mipi theihpinak, mipi duhpinak, mipi hngalhpinak in Laimi kan kong Chin kan kong hi Chinmi nih zoh i tlangtlakmi theihpi mi hin sisehlaw uh, a phi chok lai tiah zumhnak kan ngei caah cabinet ah council lei so tun ding in kan i timhtuatnak kan ngei timi te kha toi kho chung in li kan duh mi se bia sau tuk sol lai ka lom khua te ten som nai an um i ma te khen khua kan rak sai anu a khen ngakchia pawl zuri pawl bia chim thiam lo ah mi pe me zai e timi bia chuak te ka mi cheu khat an lung tha lo le meeting ah bia an ka hal Mipem kan um maw timi bia in ka hal le hlan lio i sining kong pakha men chim awk ka ngei lo ee mipen an um tuk teh tiah ka ti hna an mit kaupi in an ka an au le an ka zoh le ho pawl khi dah mipem tiah na ti hna ti le tlang rian a thawh lomi tiah ka rak ti hna khua le ram ṭhanchonak ca i phaisa thawh aa tim lomi pawl khi tla mipem an si ko cu teh tiah ka ti hna Mipem si lo ding ka duh ngai. Hlasak thiam pawl nih tunai kan fanu te nih hla sa. Lai hla te pakhat a ka duh ngai mi cu Lai ram ka kal tak lai lo timi si. Lai ram ka kal tak lai lo, Lai ram kan siang lo e ti mi hla ka thei ain. Ka thinlung ke koi. Nihin ni ah US phan mi Norway, Denmark, Germany, ah sorry, Australia phan mi pawl khi a ka kal takmi tiah ka ti hna lo an thinlung ah a kan chiah peng a kan hlam peng a kan ngai peng kan har can ah phaisa in an kan bawmh peng a kan dirpi peng kan hnulei an kan dirkap an pem lo Baibal bia na chawmnak ah na thil um, na thinlung um. A thinlung a dihlak um. Minung hi kan thinlung si. A pemmi belte an um e. Lam hlatpi a si lo.